Дуслар, туганнар, кавымбайсы, туганнар, хәерле. Инде кич сезгә Казаннан мин хәзер Кабан күле яр буенда монда бию көрәшенең финалы бара. Хәрәкәттә бәрәкәт э, дигән шундый зур проект бар. Э, аның кысаларында атна саен монда килгәннәр, җырлаганнар, биегәннәр һәм хәзер 5 елга нәтиҗә ясап финал үткәрәләр. Хәрәкәттә бәрәкәт проектына бүген Кадерле дусларыбыз, биш яшь! 2021 елда башланып киткән проект. Җиңүчегә 300 мең сум эләгәчәк. Бик э, озак бара торган чарага охшаган, ләкин шуңа да карамастан, мин озак чаралар яратмасам да, дуслар, сезнең хакта финалны ахырына кадәр карарга тырышырмын.

Артисты, Хәрәкәттә бәрәкәт проектының кураторы һәм алып баручысы. Эшләр, эшләр. Рафаэль Мустиков, Яз халык бию ансамбле җитәкчесе. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблен экс-солисты, Хәрәкәттә бәрәкәт проекты биючесе. Афәрин. Бисмилла әйтеп, әйдә башлап җибәрик без җайтабый. Әйтәләр бит, шыбага, шыбага, чык та бии уртага дип, шулаймы, Замирә? Ә финалга барлыгы үтте 20 кеше. Ә, Һәр берсен сәхнәгә чыгарып, шубага, ягъни э, жребий ярдәмендә аларның чыгыш ясыйсы чират санын билгелиләр. Хәзер әйдәгез шулай ук кыскача гына бөтенесен күрсәтеп бетереп булмый, бер өлешен генә карап китик. Тулин, Түбән Кама егете, 22 яшендә. Кызлар, игътибар белән бу карагыз, өйләнмәгән. Халык биюләренә булган мәхәббәте анда әти-әнисе, гаиләсе тәрбияләгән. Камилнең тормыш девизы! Җитсәң, шартлар көтмә, алымны үзең булдыр! Камил Хуснуллин! Беренче шобага кем нинди номер астында биячәк?

Фәридә Рифкат кызы Хөснетдинова 60 яшь. Бию түгәрәгенә 3 яшендә йөри башлаган үзем хакында мин инде лаеклы ялда булсам да пенсиягә генә алданып ятмыйм. Тормыш иптәше улы килене белән гөр килеп килешеп яшиләр. Машина йөртә, почти гайри тигә бәйли, тәмер эш китаплар пешерә, тормыш девизы Форт Аю урманда гына яши ди. Рәхмәт, ай Фәридә ханым. Мәмәтов, Казан егете, 37 яшендә, өйләнмәгән! Бала чакта гаилә бәйрәмнәрендә бигрәк кызыксыну уянган Радикның һәр төрле күп Хөнәриясе 70 төрле һөнәрдә аз дигән кешегә дию. Ә тормыш дивизия бар тик алга, алга һәм алга карай. Рәхмәт булсын. Радик Мәмәтов. Бию көрәшенең э, шартлары буенча катнашырга тиеш профессиональ булмаган биючеләр э, һәм карыйсың да монда олысы да бар, кечесе дә бар, студентлар да бар, хәтта 60 яшьлек дә әйтмешли. Иң яшь катнашучы аңа 60 яшь, ләкин аларның шул кадәр пластикасын күргәч, аптырап куясың, болар чыннан да профессионал түгел микән дип. Ләкин э, без бернинди шик белдерә алмыйбыз, чөнки жюри әгъзалары бар, комиссия тикшергән. Хәзер аларга халыкның һәм жюри әгъзаларының бәя бирәсе генә калды. Менә тамашачылар шул кадәр күп. Менә минем артымда үрдәкләр күпләп җыелса шушы конкурсны карарга. Ә менә минем каршыда бик күп тамашачы. Әйдәгез хәзер бергәләп карыйк. Әнә тегеннән карагыз. Иске яктан башлана, башлана, башлана. Әнә анда. Менә бу бер рәт тамашачылар. Аста әле кеше бик күп. Бу якта күп. Һәм карагыз. Әнә теге өске рәттә. Күрәсезме минем бармакны? Менә анда да тамашачы шулай ук бик күп. Ә бу Камал театрының. Инде хәзер иске бинасы, чөнки яңа бинасы Бу нә теге башта. Моннан бик күренми инде ул. Ләкин әнә тегендә. Ерак түгел. Тегендә яңасы. Монда менә искесе. Җәмәгә хәзер мин сезгә бер кешене күрсәтәм. Минем өчен бик Минем остазым дисәң дә була инде. Ул менә хәзер мин бит инде маскировка белән килдем. Кеше танымасын дип, монда агент 007. Асылавы? Исәнмесез. Таләо. Танымадыгызмы әле? Мин камерага төшереп тордым да, мин әйтәм, Васыл абый танырмын, танымас икән дип. Мин сине күрмәдем. Ә, юк, мин күзлектән дә басып тордым. Ярар, ни хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Менә мин сезне видеога төшереп алам әле. Әйтәм, минем остатым дигәдәм. Арттан күрсәттем бу кешене. Әйдәгез, мин сезгә алдан күрсәтәм инде. Бу Васыл Захит улы Гарифуллин, минем остазым. Һәм гомумән, бүгенге татар журналистикасындагы бөтен журналистларга канат куйган кеше инде Васил абый. Хәерле кич. Рәхмәт, рәхмәт, хәерле кичләр. Ә, Васил абый, бу бит инде журналистика бәйрәме түгел, бу бию бәйрәме. Мин- Мин башта аптырап киттем, мин әйтәм, журналистика нишли микән? Язарга килдегезме әллә? Э, Бию безнең өчен бик якын, чөнки мин студент елларында Бик озак еллар ансамбльдә биедем, университетның кос канаты бию ансамблендә һәм бу бу менә биюгә йөрү ул безнең өчен бик зур бер стимул булды укуга да. Без Сукшы ансамбль белән Суенчакта Советлар Союзының бөтен почмакларын йөреп чыктык. Без элеккеге союзда республикаларда да булдык, Алматада, Э, ташкентта киевта иә. вильнюста ригада таллинда башка менә бик көп инде төмәннәрдә уфаларда өфәләрдә име һәм башка теге студентский обмен дип аралашуы белән йөрдек һәм бик яхшы матур коллектив идек һәм Безне ул теге төрле факультетлардан җыелган егетләр кызларны менә милли тәрбия бирде безгә. Милли сәнгатькә, үзебезнең сәнгатькә мәхәббәт уятты. Без хәзер дә үзебезнең ансамбль кешеләре белән менә шушы коллектив гел очрашып торабыз. Бу ансамбль юк инде хәзер. Менә бу егетләр барсы да ансамбльдә биегән һәм монда бик күп безнең катнашалар. Бу бәйрәмдә, менә бу конкурста Безнең белән бергә биегән э, университет профессоры Дания Сәлимова хәзер чыгыш ясаячак, конкурста катнаша. Э, аңа инде 68 яшь, ләкин ул менә дигән итеп бии бүгенге көндә дә. Э, Лилия Иванова, ул инде танылган композитор Марсель Ивановның хатыны, ә Марсель бездә баянчы булып уйнады. Ансамбльнең Лилия биеде, шунда алар бергә кавыштылар. Һәм тагын берничә кеше безнең монда катнаша, без инде Жан атырга дип келдек, үзебезнең ансамбльдә бергә биегән канатташларыбызга. Шуңа күрә без менә Лилия Иванова хәзер чыгыш ясый. Шуңа күрә менә безнең өчен бик якын бу бәйрәм дип әйтәсем килә. Алар менә һәрбер минем үзем гел йөри алмадым. Һәрбер менә шушы Э, хәрәкәттә бәрәкәткә даими йөреп торалар безнең ансамбль. Ансамбль сез игътибар иттегез бу соңгы арада бөтен Татарстанда биюгә менә икенче төрле икенче сулыш ачылды. Чалыда пятачоклар гөрлие, әйме? Әйе. Монда хәрәкәттә бәрәкәт. Менә каян килә ул менә ни өчен менә хәзерге вакытта шулай популярлашты дип уйлыйсыз татар биюләре, гомумән биюгә караш. Беләсезме, менә бер җирдә әзрәк кысылыклау башланса, ул икенче җирдә бәреп чыга. Мин, мин шулай дип уйлыйм. Нәрсә эндер мәсәлән тел мәсьәләсендә инде ир авырлык килеп туа икән, сөйләшергә безгә э, кая вакыт мөмкинлек тумый икән. Без аны бию аша да әйтеп бирә алабыз. Үзебезнең милли биюләребез аша да. Ул берләштерә торган әйбер. Мин менә шуны безнең ансамбль мисалында гына әйтәсем килә. Менә мин э, үземнең университетта укыган төркемдәшләрем белән алай еш очрашкан юк, ә без бию ансамбле белән ел саен очрашып торабыз. Алар төрле факультетларда, алар арасында юристлар да бар, алар Инде төрле һөнәр ияләре. Анда анда геологларда менә нефтяник безнең Тахир бар. Бу дәүләт премиясе лауреаты Россиянең әйме нефть табу өлкәсендә. Дә шундый безнең зур инде профессорларыбыз бар, академикларыбыз бар. Шундый төрле. Э, ләкин безнең менә бию ансамбле милли сәнгатькә мәхәббәт безне гел берләштереп тора. Безне шул кадәр көчле бер э, шундый коллектив булып яшибез бүгенге көндә. Үзебезнең группабыз бар һәм анда Йөздән артык кеше гел аралашып инде шулай бәйрәмнәр, концертларга еш киләбез без. Монда Казанга да очрашабыз. Алар төрле җирләрдә яшәсәләр дә. Һәм алар үзләре яши торган төбәкләрдә заманында әле яшь чакта ук төрле бию ансамбльләре дә оештырып әйме. Һәм милли хәрәкәтнең лидерлары булып, алар чит илләрдә дә бар, яшиләр. Алар Менә шул милли рухны үзләренең төбәкләрендә саклап торучы кешеләр булып торалар. Шул ансамбльдән чыккан кешеләр. Шуңа күрә бию ул менә шул милләтне саклауның бер бер формасы дип саныйм мин. Бию ярышына килдем, ләкин э, биючеләр янына әле килгән юк. Аның каравы шәп кешеләр очрап тора. Сабакка да нәрсә булды. Дуслар, Сүз бирәм, э, сезнең яраткан блогерыгыз минемчә бу татарда беренче YouTube блогер һәм иң иң минемчә иң шәп блогерларның берсе Фагилә Шакирова. Сәлам дуслар! Фагилә ничек хәлләр? Ой, минем настроением кәефчәп менә. Милли стильдә берәр баш кием алмакчы, менә наконец-то алдым 800 сум. Арзанлы. Мин әле әйттем, әйдәм әйтәм, 50 сумга теш юк, теш мин ди. Аннары әйтәләр, Тура базарында вообще 200 сум инде шапкалар дип әйтәм. Ничек инде милли стильдә 200 сумга шапка саталармы? Мин бит Печән базарында йөрдем бүген. Әйе. Ничек соң печән доза базарына тәэсирләр? Беләсеңме, мин ял итергә дип килдем. Әйе. Блогер кеше ял итә алмый, берәр нинди кызык кеше күрәм дә, телефонымны алам да төшерә башлыйм. Карыйм, Сәнифә Рангулова килеп чыкты. Шундый матур Мин атанда сәгыймев. О, мәйдан кызлар перчатка түгел, интервью алдым. Әле тагын бер көннән милләт җыены ачылышында эш белән килдем. Карыйм, Талгат Таҗетдин килеп чыкты, каршыма килеп чыгалар. Телефонымны алдым да, сорау бирергә әле уйламыйм, ул бит инде узып китә. Нәрсә сорау бирәм менә? Доля секунд эчендә. Мин әйтәм, әйтәм, сезнең шундый стилегез матур, сезнең әллә мәйтәм үзегезнең стилист дизайнер кешегез бармы дигән инде юк минем стилист минем мөхәммәд пәйгамбәрем генә бар диде узып китте әйе әле монтировать итмә шәм базарының үзендә ничегрәк менә нәрсәләр ошады нәрсәләр ошамады мин бер дөресен әйткәндә печән базары башлануга репортажлар әзерләүче журналист блогер минем менә ютуб каналда һәр елның печән базары бар иң ошаганы берничә ел элек булды ул вакытта Бәлки бюджет та икенче төрле булгандыр, акчаны күбрәк биргәннәрдер. Камал театры артистлары, хатын-кызлар, иратлар һәр чат саен милли киемнәрдән әби, бабай булып утыралар. Ә мин килеп мин уйладым, алар артистлар түгел, алар чын кешеләр дип. Алардан интервью алдым. Ә алар э, шушы сценарийдагы артистлар кешеләр булып чыкканнар. Аннан соң монда хәзер күбрәк сату алу. Гармунчылар юк. Бер Әнвәр абый бар инде, мескен бер Әнвәр. Менә шуны әйтәсем килә. Татар гармунчылары, сез кайда? Печән базарына килегез. Гармуннарыгыз белә. Әнә бөтенесе кул чаба. Минем сүзләремә барысы да печәт суга. Куәтләп. Әйе, менә бәйрәмдә чыгалар. Карагыз, менә бу халыкның башларына яулык та бәйләмәгәннәр. Түбәтәй дә кимәгәннәр. Ну, калфак алырга теләмәсәгез, менә алыгыз Тура базарыннан 200 сум. Минем 200 сум түгел, минем 800 сум. Әмма акчагызны шәлләмәгез. Әгәр дә сез мин татардым дип әйтәсез икән, бераз гына үзегезнең элементлар белән, үзегезнең нинди дә булса стиль белән үзегезнең татарлыгызны исбатлагыз. Чөнки башта мин татар дип сумма үзгәрми, үзегезне күрсәтергә кирәк. Фәгилә ниндирәк э, фикерләр менә шушы бию көрәше турында? Кирәкме бу, кирәк түгелме? Һәм үзенчәлеге нәрсәдә? Әйтим әле дөресен, әйме? Менә Камал театры янында шундый э, биюне оешуның минем дә өлешем бар. Чөнки э, Гүзәл Сагитова э, безнең нинди пресс-конференция булды, матбугат конференция һәм шунда Мин сорау бирдем. Мин бит ни һәрвакыт уңайсыз сораулар бирергә яратам. Шунда әйттем, ни өчен безнең Казанда татар пятачоклары юк? Элек эшлидер, менә Чаллы. Чаллыда һәр э, э, атаның бер көнендә баяннар белән гармунчылар җыелып рәхәтләнеп э, татар дискотекалары зәлидәсе оеша һәм шунда татар яшьләре таныша, кавыша дидем. Һәм Казанда да шундый кичәләр булырга тиеш дидем дә һәм шуннан оныттым. Ә Гүзәл ханым Шушы фикерне бик акыллы ханым, мина бик хөрмәт итәм, үзенең менә миенең бер э, читенә салып куйган һәм Алхамдулиллахи раббил галәмин, хәзер менә хәрәкәттә берекет проекты башланып китте. Сезне э, рәхмәт әйтеп телгә алдылармы? Юк, миңа бер вакытта да рәхмәт әйтмиләр. Миңа, конечно, грамоталарны да күп бирәләр, рәхмәт хатлары да күп бирәләр. Әмма нигәдер ул рәхмәт хатлары эчтән расланмаган була. Менә открытка бирәбез бит инде яңа елда. Менә шулай гына мин әйтәм, син бигрәк популяр. Син 2024 елның ел татары булдың, тегеләй булдың, булдың. Әмә ләкин минем исемем дә юк, мондый печатләнгән рәхмәт хатым да юк. Мин гади Сәгилә Шакирова YouTube блогер. Кешене таныдым менә якыннан күргән югы әле гел кая карама ул Тониде Сочи якларында төшерә тамында тамында әле монда да килеп җиткән икән дип инде Әле үзе Мәскәүдә яши инде ул шунда. Мәскәүне дә бик әйбәт күрсәтә. Мәскәүдә чынлаптан да татарлар чын татарча әйберләр бәк күп. Мин үзем дә шаккатып кайттым, рәхәтләндереп менә анда теге Дома Садуллаевка барган имәйме. Андагы ха бөтен җирдә татарча җырлыйлар, татарча бииләр. Мин шок каттым. Менә монда әгәр дә Казанда эзли башласаң, әйме ул дворецларда аны күрмисең. Ул юк ул. Менә әйме кайчакны әйме үземнең дә менә барып татарча җырлап, биеп, ниндидер бер төрле кичәләргә барасы килә менә дискотекаларга. Ул юк ул әйме бөтен җирдә бар ул. Ну, ну Казанда юк ул. Нишләп алай? Перим якларында да бар ул менә. Мин әйе Мәскәүнекенә вообще шаккаттым инде, әйме. Бөек көрәшне ничек килеп эләктегез сез? Ну, мин дөресен генә әйткәндә, мин э, мин инде көне буе эштә булдым, конечно, тракторист кеше мин, әйме. Каменщик мин, кирпич салам, әйме. Ничек каменщик кеше менә шушындый мотор пиджаклар киеп йөри, малиновый төстә, кура җиләге ә? өстендә. Ну, мин әле үзем оялып та куйдым. Ну, шулай да инде чыккач әзрәк шешә чыгасы килә бит инде. Анда урамда теге э, эштә бит инде алама йөрисең анда, әйе. Ә монда инде чыккач хат кеше арасында, ну, ниндидер э, ни бар инде әйе менә. Э, ну, эштә булдым әйе менә. Үзегез шундый бәйрәм ясыйсыз. Ну, бию көрәше, конечно, мин бүген монда гармунчылар уйнар дип килгәнем. Менә карап тордым әйе. Монда инде хәр әзрәк менә шулай берне күрдем әле менә беренче чыгышта ук әйе. Профессионал белән самодеятельность килеп керде. Монда профессионаллар сразу күренеп тора. Алар Гомер буе бигәннәр, алар тугачтан ук бигәннәр инде. Ну биюдә мин нәрсә кәйне әйтә алам? Бию шундый әйберәйме? Бию менә гәүдәне бөтенләй күрсәтә. Менә, а! Менә, менә бию. Понимаешь? Бию. Юк, мин биюче түгел. Ну, нәрсә әйтәсем? Менә ул бию бик олай әйберәйме? Мин кайчакны биюне карап торамын менә. Ниләрдә менә Анда артистлар чыгаймы? 30лап, 30лап артист чыгаймы? Ә шулар арасында барыбер биюче, өчесе настоящий биюче, бер ике кенә. Ә былай аны любой кеше сикереп йөри ала. Любой кеше сикереп йөри, любой аны. Ну, бу опять же шушы бию таланттыр димен. Ул менә кешегә тумыштан бирелә торганда. Җыр да шулай ук, Ул теге бию дә, ну, любой әйбер. Менә, понимаешь, кешенең күңеленнән, йөрәгеннән чыгарга тиештер димен менә бу әйберләрне. Понимаешь? Менә ул, о, моның турында мин бик күп сөйли алам. Батырын билгеләячәкбез, кем булыр икән ул? Әйткәнебезчә көчле алкышлар белән. Кулларыгызны, тамакларыгызны, тавышларыгызны әзерләп куегыз. Чөнки барысын да сез хәл итәсез. Кем ала 300 мең? Кем ала 70 мең? Менә болай кычкырып торган өчен, апа җаным, сиңа да бер мең түлибез. Димәк, әйдәгез, кызларга беренче юл бирик. Бисмиллахи рахмани рахим. Беренче булып тавыш бирәбез Лилия өчен. Бер, ике, өч!

Аны 300 мең тәңкәне кесәңә салып кайтып барган кебек хис иттең үзеңне? Котлыйбыз! Котлыйбыз! Котлыйбыз! Мин башта игътибар итеп, син Ленар идең, ул Ленар улы Закиров. Ленар улы Закиров, әйе. Беләсеңме? Ленар Закиров.

Просто теге менә атмосфера өчен әйтәм, барып бернинди взнос юк, бер нәрсә юк, барып кайфап айтып, атмосфера өчен кайфап айтып кайтырга кирәк дип нитте уйладым. Ә инде уже турдан тур бара торган булгач, как будто әйтәм, возможно, шикелле тоела башлады инде аннан соң соң- соңрак таба. Әле, Бу синең бит инде монда профессионал булмаган җырчы биючеләр иде, әйме? Әйе, әйе. Ләкин менә сиңа караганда гел профессионал шикелле. шик туа. Шикелле генә ул. Килгән менә шушындый сыгылмалылык, дию дию шушы хирыслык дип әйтимме соң? Шикелле генә ул минем гаиләмдә бер кеше дә гем биюче түгел. Белмим, бәлки минем әтидәген, әни белән, әнидәген яшь вакытыннан бирле спорт белән заниматься итеп килгәннәр, бәлки шулардан берәр нәрсә бирелгәндер миңа, шул теге. Үзем Э, физкультура укытучысым. Ә, шулай Быел бетердем бакалаврны, и магистратурага яңадан укырга кердем. Э, спорт ягын үзем итә, үз итәм. Э, шулай ук икенче класстан мин биергә йөри башладым. Бик зур. Балтачтан дидең бит. Әйе, Балтачның үзеннән. Үзеннәнме? Әйе. Әйе. Шуннан ә нинди төрдәге биюләр? Татар биюләре идеме? Народный безнең. Мин әзрәк музыкалкага йөреп алдым. Ие, безнең музыкальный. Без анда шул ук классикадагы, народныйдагы, анда э, өйрә- өйрәндек инде. Ансы бик зур рәхмәт әйт- әйтәсем килә үземнең беренче хореографыма Васенкин Эрик Геннадьевичка, шулай ук мине шушы биюдән тарттырган. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә әниемә. Заставлять дип йөрткән өчен мине биюгә. Болай йөрисе килми иде. Болай йөрисе килми иде. Әниең монда түгелме соң? Ә? Әниең монда түгелме? Әни монда түгел, әниләр Балтачта минем барсы дагын. Ну, алар белә идеме соң синең монда чыгыш ясарга җыенганыңны? Теләгән- Әйткән идем мин аларга, мин әйтәм, шундый-шундый проект, хәрәкәт-бәрәкәт, мин теге елдан бирле хәрәкәт-бәрәкәткә йөрим инде. И, Быел шушы батыл булгач, үземне сынап карыйсым килде. Шулай финалга үттем. Әнигә әйткән идем мин, э, мәйтәм финалга үттем, үзем көрәшеп карыйм дип. Ә нишләп килмәделәр? Белмим, э, Әллә син бик кат әйтмәдеңме аларга килеп? Йо, йо, әйткән идем, әйткән идем. Әниләрнең үзләренең эшләрдәген күп инде. Әни үзе укытучы кеше минем. Завуч, әйе. Кара, ә син монда физкультурада дисең укыйсың. Ә вузда укыйсың, димме? Әйе, әйе, вуз. Ә анда бию белән шөгыльләнәсеңме шулай, куркма? Әйе. Ә анда шөгыльләнәсең. Әйе, безнең анда Димәк инде син кичә генә каядыр урамнан кергән бер егет түгел. Димәк инде Юк, юк, юк, әйе, алай гына теге урамнан кергән егет түгел. Ә инде мин үзем ансамбльдә, но профессиональ түгел, үзебезнең Э, просто любительский заниматься итә торган ансамбль. Аңлашылды. Там э, соңгы сорау булыр, Илнар. Менә шушы 300 меңне нәрсәгә тотарга җыенасың? Алла бирса, квартирага җыябыз. Әти әти әниләр белән, и бәлки шул әйбергә кереп китәр инде безгә. Ярый, рәхмәт сиңа уңышлар. Алла бирса, бу мондый бию сиңа акчаны күбрәк китерсен киләчәктә. Рәхмәт бик зур, рәхмәт. Зур командага Биш ел дәвамында безнең кураторларыбыз Алсу, Алия, Сәйдә, хәтта Гөлсинә дә менә беренче елдан башлап йөргән кызларыбыз, уңганнарыбыз барысы да монда. Һәм чын мәгънәсендә егетләребез дә бар әлбәттә, һәрберсен санап тормыйм. Барыгызга да зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә бию берләштерә. Хәрәкәттә бәрәкәт дип юкка гына әйтмиләр. Чына да безнең халык һәрвакыт хәрәкәттә. Шуңа күрә без бәрәкәттә яшибез. Бәрәкәттә яшәмәсәк, болай җыела алмас идек. Рәхмәт сезгә барыгызга

Бу Казан э, башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урын басары Гүзәл Сәгыйтова. Сәлам. Ha ha ha ha!

Гаҗәп, гаҗәп. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, Хәрәкәттә бәрәкәт проектының финал өлеше, бию көрәшенең нәтиҗәсен үзегез күрдегез, ишеттегез, җиңүчедән интервью алдым. Минемчә, Финалның шушы ярышның ахырына кадәр булган һәм җиңүчедән Илнардан интервью алган кеше мин генә булганмындыр. Менә шундый эксклюзив контент. Сезгә игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әйтче белән бергә булыгыз, бердәм булып, яме.